आइ काल्हि के निब्बा निब्बी सब भरि दिन छौरी सबके कॉफी लेल पूछैत रहत आ माय बाप के एक गिलास पानि तक नहि पूछै छै यौ हमरा सबके जमाना में त एहि उम्र में हम सब चिन्नी चोरा चोरा के खाइए आ आइ काल्हि के छपरी धिया पुता सब बाप के पाई चोरा चोरा के चोरा चोरा के छौरी सब सने होटले होटले घूमैत रहत की करबै घोर कलयुग आबि गेल छै यार बिहार में धिया पुता सब और छपरी भेल चल जा रहल छै हौआ देखियो एगो निब्बा आबि रहल अछि हौआ देखियो ई बेचना के बेटा तो और बनरा गेले सार बेबी अहाँ बीड़ी पीनाइ छोड़ि दियौ ने प्लीज अरे भाई अहाँ कही तऽ हम जिनाइ छोड़ि दिए यार तऽ ई बीड़ी पिनाइ कोन पैघ चीज छै यार हम तऽ अहाँ सबके लेल किछु कऽ सकै छी राउ बाय बेबी एहि दुनिया के भार कते खेते मतलब वजन कते खेते पैंतीस किलो छै ये पूरा दुनिया के भार से कोना एक्चुअली हमर दुनिया तऽ अहीं छी राव बाय रे सार बेचना बेटा तमीज से कनी बात करू तमीज से चुप सार तमीज के नाना ई दुनू के छै रे सार ई दुनू हमर गर्लफ्रेंड छै राव बाय सार के देखलिए दू कान रटे के उम्र में दू दू गो गर्लफ्रेंड लऽ कऽ घूम रहल अछि सार दू कान रटे के उम्र में अरे भाई नौ साल के छिए हम नौ साल के आ ओनाहुओ ओनाहुओ हम नौ कान पर आबि गेल छी आब आ जाहि दिन बीस कान पर पहुंच जेबै ओहि दिन बताएब अहाँ सबके हम देख लेबै ओहि दिन फेर तू हमरा कथी बतेबे रो तोरा उम्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपना से दू क्लास आगू तक के किताब रट गेल रहथिन तू जाकर किताब सब रटबे से नहीं अहाँ के उम्र में भगत सिंह फांसी पर लटक गेल रहथिन जाओ लटक जाओ जाओ एगो टेंशन तऽ खत्म हेतै ई पूरा गाँव के पूरा गाँव के लेल अहाँ टेंशन दऽ के रखने छियै देखलियै देखलियै केहन मुंह लागल जवाब देलकै एहन एहन धिया पुता के तऽ नारियल गाछ में बान्हि कऽ खजूर के कांचक करची सब दे दस करची तहन पता चलते यह पर यह पर ओहि दिन झाड़ा फिरैत रही तऽ लोटा मुका पानि उझिल कऽ भागि गेल रही बिसरि गेलियै रौ बाय हाँ याओ बड़का वाला कॉलम में गेल रहैत अरे बड़का कक्का वाला कॉलम में गेल रहैत लोटा मु- मुका पानि उझिल कऽ भागि गेलियनि आ बड़का कक्का वाला कलम के आसपास तऽ पोखैरो नहि छै यौ तऽ अहाँ केलियै की फेर भाय करिया हमरा से गलती भेल और हमर इज्जत नहि उछाल यार आब हम तोरा किछु नहि कहबो एखन तऽ आओर चारि पाँच टा भितरिया बात सब छै अगर बाजि देबै तऽ पूरा देहट गाम मे थू थू भऽ जायत थू थू बुझलियै ने ताहि दुआरे अपन सड़ल मुंह के बंद राखू आइ काल्हि के धिया पुता से मुंह लगेनाइ मतलब गोबर पर पाथर फेकनाइ अरे भाई गोबर से याद आयल हमर तेसर गर्लफ्रेंड छमिया कुमारी के कल गोबर उठवे काल में कमर लचक गेले यार कमर लचक गेले मतलब अरे भाई पतरी कमर छले या ने तै द्वारा लचक गेले ओकर दवाई दारू के खर्चा हमरे देवा पड़ते यार एक मिनट एक मिनट तोहर तेसर गर्लफ्रेंड छमिया कुमारी गोबर उठवे छौ लेकिन इंस्टाग्राम पर तब फैशन मॉडल पापा की परी लिखने छौ वह इंस्टाग्राम के पापा के परी से पारा वाला गोबर उठवावे छै ओकर पापा भोलिया ओकरा से रौ बन अतः हमर सबके एकटा घरवाली भारी पड़ि रहल अछि आ सार तू तीन तीन गो के लऽ कऽ घुमि रहल छै तीन गो नहीं चार गो रौ बँय चारिम के छोड़ो काली चरनी देवी नहि चिन्है छियै सबसँ फेवरेट गर्लफ्रेंड में से एक अछि हमरो काली चरनी देवी काली चरनिये देवी तऽ हमर असली गर्लफ्रेंड छै लेकिन लेकिन कथी अरे परसू खन महींस चरबै लेल गेल रहै ओकरा महींस उठा कऽ बजा देलकै यार ओकर कमर लचक गेलै मतलब ओकर डांट टूटि गेलै यार की कहू हम सार तू छह पनौती तोरा संगे जे रहते ओकर यह हाल हेते ये अहाँ दुनू अपन अपन रास्ता देखियो एकरा फेरा में नहीं रहू यह चाल पर पहिलकी घर वाली छोड़ के भाग गेल आ आगू यह आदत रहत तैयो कनिया छोड़ के भाग जात से याद रखब अहाँ हमर बात के देखलिए देखलियै ने केहन छपरी बनि गेलै अहाँ संगे बकवास करे के समय नहीं है हमरा लग हमरा जे छै से अपन गर्लफ्रेंड काली चरनी देवी के लेल दवाई दारू सेहो लेबाक अछि हमर बड़का भैया श्री नटवर लाल जी शंकर चौक पर मेडिकल स्टोर खोललखिन हैं ओतऽ से दवाई ली हैं डिस्काउंट तगड़ा भेटतो अच्छा कथी नाम से दुकान छै एक्सपायरी डेट मेडिकल शॉप शंकर चौक के ठीक सामने रौ बॉय ई क्या नाम छै यौ एक्सपायरी डेट मेडिकल शॉप ये अजीब नाम छै यार नाम के छोड़ ना डिस्काउंट तोरा पूरा लगातार भेटतो एहि बात के हम गारंटी ले छियो लगभग पचास परसेंट के जे डिस्काउंट पचास परसेंट के डिस्काउंट रौ भाई तहन तऽ सबटा दवाई हम एखन तुरंत उगना कैब से जा रहल छी आ ओकरे से लेब तहन तऽ अरे जत्ते दवाई लेबाक छौ ले मुदा एक्सपायरी डेट देख कऽ लिहे कियाकि कतेक आदमी के आत्मा शरीर छोड़ि देलकै ओहि दोकान के दवाई खा कऽ रौ भाय लेकिन डिस्काउंट तगड़ा भेटतौ टेंशन नहीं ले अच्छा ठीक छै हम निकलै छी फेर अपन गर्लफ्रेंड के सेवा में

जे अहाँके नोटिफिकेशन बारमे वीडियो अपलोड करे देरी एकटा नोटिफिकेशन आबि जायत कि ई वीडियो अपलोड भऽ चुकल छै ताहि दुआरे बेल आइकन दबा लिअ बेल आइकन बिना बेल आइकन दबेने कोनो फायदा नहि छै